Tro diwetha ar y lle, fe welson ni barotoadau tîm o ffermwyr ifanc Ynys Môn wrth iddyn nhw adeiladu rafft ar gyfer y ras flynyddol dros yr Afon Menai. Da ni'm di meddwl am un byd, da ni'm di darllen un byd, uh, da ni just gobeithio stopio'r dŵr a mynd fewn i'r ffrynt a gobeithio bod e'n mynd i gael sydyn lle. Da ni'n gadw fo fyny fo yma, y secret lle, a just Na, wing it ydi, go iawn. Os ti'n edrych yn dda, geith di. Maen nhw'n cael practis llynedd, so ella bydd yr hogiau mwy cystadleuol, hynny'n bendant, de.
Ydy, mae diwrnod y ras wedi cyrraedd. Heddi bydd 40 bad a dwsinau o rwyfwyr yn cystadlu er mwyn casglu arian at elusennau. Rhai wedi teithio o'r Midlands, ond y ffermwyr o Fôn yw'r rhai sydd olau gyrraedd. Fath o dderyn nos o blaen cachu ar yr Gwynffil ma. Ma folks di benderfynu rhoi jetto allan o fo. Heb meddwl ma di rhwygo twll yn ni. Dos am rili yn byd fydda ni'n neud i batsio fyny am bod da ni'n mefo'r Gwynffil ma fo ni so mae'n haws i dynnu fo. A neud i fyny fo'r problem o flwyddyn dwytha ga'l dŵr yn hel rhwng yr yy casgenni 'lly ond dyna fo 'lly problem by- ma' rhaid ni diodda fo 'di o. Ond nid trymiau plastic a chortyn bils mae pob tîm wedi ddefnyddio. Boi 'ma sy'n bildio mae 'di neud hi allan o polystyrene, ma' nhw wrthi'n bildio tai iddo so mae o 'di compressed polystyrene a ma' nhw 'di neud jyst bach o bren efo fo. Ma' nhw 'di cymryd tua chwech wsos i fildio'r cwch a ma' 'di ca'l ei donitio gin yy Hufhaus o Germany. Dyna lle nhw fel syplaio'r da, y dau hol, a maen nhw jyst i torri'r bits o seti at ei gilydd a'r plai a fydda. Y munudau ola i Martin a'r criw. Mae'r ogiau mewn siâp go dda, ond mae gennym ni un, wel, dau glaf i ddweud gwir, mae ddau nhw wedi reidio o Caerdydd fyny i Holyhead dros yr wythnos dwytha, felly mae pengliniau nhw'n bygyd. Mond ambell un sydd wedi bod mewn parti neithiwr. a fi o hwnna ond yy ond pawb arall ma' nhw'n barod i fynd. Da ni'n cychwyn o fama yn Felinheli, wedyn da ni'n lawr amdan y bontydd a da ni'n cadw i ochr Gwynedd o'r bontydd rhag ffordd. A wedyn pan ni'n cyrraedd e, harbwr Borth da ni'n mynd ar draws fan hyn am yr piad a dod nôl a docio a fi yn y gorhedeg fyny efo'r bands. Peth fwyaf sy'n newid ydy'r uh, hwyl sgynny ni ganol. Nath ni'n defnyddio hwnna flwyddyn dwytha, oedd y gwynt yn chwthu y fforong. Ond yy, da ni di gael golwg a mae'r gwynt yn gwthio ffordd iawn tro yma de. So mae gennym ni ddau yn llai yn rhwyfo flwyddyn yma, mond wyth yn lle deg. A da ni'm yn gwybod yn iawn os bydd hynny'n fantais neu yn anfantais o ran pwysau a bod pobl yn yy yn rhwyfo 'lly. Oes 'na dactics?
Dwi'n meddwl efo'r cychwyn da ni da ni isio trio cael reit allan i'r canol, i'r llanw'n cario ni'n bach. Ond fel da ni'n mynd yn goshach i'r i'r ddwy bont da ni isio dod Mae'n agosach i'r lan, mae'r dŵr yn cario ni, a trio, trio cael allan o'r, uh, or dŵr sy'n trwythi. Barod e, boys? Dydyn ni'n bod i mwy barod na da ni wan, dwi'n meddwl. Da ni wedi gwneud y last minute preparations i gyd, a o rhaid i Pingo rhaid i gan o syncream ar, cof, cofn o losgi ben, lwch.
Dwi'n bai fod wir yn maturio.
Deg eiliad tan y dechrau a chyfle sydyn i ddiolch i'r idiot. Fwrodd ein dyn sain ni ar ei ben gyda Oi. Ar ddiwrnod arall, galle fe wedi bod yn achos elusen i hun. Felly, off a ni a fy rhan orau i o'r ras, dyma pawb yn cwmpo miwn. Ideal. Er fod y bois wedi penderfynu galw'u bad yn Dalo ni, enw swyddogol y tîm yw y Ceiliogod. Ac mae'r hwyl lan yn gloi iawn. Ie, yeah, dwi'n neud y jôc fan'na. Dyw'r bois ddim yn disgwyl ennill, ond byddai gorffen tu ôl i dîm yr Ieir yn hunllef, sef tîm merched Ffermwyr Ifanc Môn. Ond heb iddyn nhw sylweddoli, mae tactegau y bois o roi eu traed yn y dŵr yn arafu popeth. O dan bont Britannia nawr a'r ffermwyr yn wynebu cystadleuaeth annisgwyl. Er mae rhyw hanner cilomedr sy'n gwahanu'r tir a'r ynys, mae hyd y ras ei hun yn nes at saith cilomedr. Pont Borth Thomas Telford nesa', a mae'r tref fechan Porthaethwy yn adnabyddus i rai fel y lle ble mae Kate Middleton yn gwneud i siopa. Yno hefyd maen nhw'n ffilmio'r gyfres Rownd a Rownd, a rownd y swellies dŵr mae'r bois yn gorfod mynd. Bron iawn yna!
Bore da! Un munud arall! Mae'n deri iawn. A mae'n mynd cw, iawn pam yn sarach. Aluminium i bele. Pam y rafft aluminium? Wel, un rheswm amlwg yw mae'r rafft honno en nillodd. Tîm D Hughes Welding o Gaerwen. Llynedd dath y ceiliogod yn yr ugeinfed safle, ond eleni, degfed! Felly, o'dd yr hwyl yn hel. Dwi'n aml yn bach rhy fowr 'lly yn cymryd gormod o wynt i leinio. Nath i drio i ryddhau o hanner ffor lawr yr innau ond yy nath o'm gweithio. Ond beth am dîm yr ieir? Nath nhw fewn ryw 50 deg ar ôl ar ôl ni. Nath nhw dda iawn. Nath nhw dda iawn. Do tad. Do. Dwi'n ama erbyn ŵan felly ma' nhw fo'r gwch sgan nhw. Nath ni fewn i bach o ffeit efo un o'r raffts eryll a gor'o' trio pasio nhw. O'dd gen nhw bwmp dŵr yn sbreio arni. A doedd gen i'r hwyl i fyny a sbreio dŵr yn erbyn o ond dal ni'n dol doedd? Gorfod cwffio'n galed i cael heibio nhw. Dwi'n meddwl flwyddyn nesa, sy'n ni'n dod nôl, sy'n ni'n gorfod meddwl fwy am y hwyl, eitha gwrhau ac o ryw wyl i lun yna. Sbio ar ambell i gwch eitha, a sbio sy'n mynd hynny'n gweithio. Ond dipyn gwell amser leni. Dwi'n aml bod ni'n gynt dde. Dwi'n aml bod y ddau, o gen i ni ddau yn llai, ond dwi'n aml bod ni'n sgafnach a bod hynna di, di helpu mewn un ffordd yndi?
Felly bois, be sy'n nesa i geiliogod Ynys Môn?
Wel, sychu mach a cwpl o feintiau nôl.